Dibêjinê Golgenî navê vê xweş herêmê, ji xemla xwezaya wê ma ez ji ku ve bêmê. Xweş cejn û mehrî can e li şahiya siruştê, li ber şermezar dibe rengê baxê bihuştê. Fermandar biryar didin dibên derdor aram in, koma şervanên mehê gelekî xav û xam in. Divê li ser şervanên nû em rakin reş perdê, ji sibhan ta êvaran em wan bêxin perwerdê. Bi taybetî ev ciwan nizanin em çi kes in, pêwîst e me nas bikin, da ku li xwe bihesin. Hevalê rênas çiya hema derdikeve pêş, ji bo dana perwerdê dersan ew dike pêşkêş. Mamosteyek ciwan e, gelek jîr û hişmend e, gotinên wî gezon e, zana û şehlewend e. Berq û brûsk vedidin ji ezmanê dildaran, şervan li hev dicivin yekser li çarkenaran. Dest pê dike perwerde mijar komin bi sedan, ji beriya mîladê ji gotî û tamedan. Rênas pêşî dikeve kurahiya dîrokê, lê dîsa vedigere ser mijar û çîrokê. Her axiftineke wî mîna dir û elmasan berq vedide ji nava dil û cergê mêrxasan. Dilê mirov ji eşq û heyecanê dikele, ji ber peyv û gotinên wî zî vê qal dihele. Hevalê Rênaz carna di payî ve pir bi nerm, carna jî di sincir e gelek bi dijwar û germ. Carna hestî wî di bin wek volqan û dihezin, taybet dema tê li ser mijara pîrê mezin. Carna wek bijîşkekî li xaka xwedawendan, ji rengê noşedarê di hunerist û bendan. Her gotinek wî dibe melhema li ser dilan, her kes lê guhdar e qet nahejin belgên gulan. Dibêje gelî xortan, ciwanên jîr û çeleng, sed hezar car mixabin em gelek mane dereng. Ka bêjin ger em nebin, kî wê rizgar ke welat? Wê kî mergê xwe bike mizgîna roja felat. Divê em gur û geşk in vî agirê vemirî, li her çar hêlên welêt em bikin pêtûgurî. Têkoşîn û berxwedan her ev tenê rêbaz e. Xak namûsa gewre ye, cengê ji me dixwaze. Rast e bav û kalên me li dij zulmê derketin, lê sed heyf û mixabin dîsa bi ser neketin. Şawitiye ev welat çend caran bûye rijî, bi ser me de hatine pir talan û komkujî. Ger me jî nebûna ev çiyayên berz û asê, em dibûne kezaxa berdevê şûr û dasê. Çiyayên me pîroz in, ji wan re minnetdar in ji çerxa dîrokê ve tirsa dilê neyarin. Ji ber talan û cengan me war ne guhastine. Di sîngê van çiyan de kurdan xwe parastine. Divê em ji dîrokê bigirin mînak û dersan, ji aqad û asûran heta bi tirk û persan. Bi hezarê salan e li vê xakê bê guman me gelekî sîngê hev daye ber şor û riman. Tenê dîrok zane me çi aniye serê hev, çi bêjim dawî nabe ne bi roj û ne bi şev. Hê Babîlî jî nebûn warê me bû ev welat. Me lê ava kiribûn sera û birc û kelat. Bila cîhan binêre li pirtok û defteran, bipirsin ji Asûran, ji Akad û Sûmeran. Wê ji we re bibêjin bê tirs û şerm û fedî, kî ne Gûtî û Kardox, kî ne Mîtan û Medî. Ew bûne her siwarên pişta kihêl û hespan, her ew bûne rimbazên jîr û çeleng û çespan. Dewran çûn û kurt ketin vê rewşê û qonaxê, Bêhna bindestiyê tê êdî ji Sîngê axê. Ji hev tar û mar in kurd, welat jî bûye çar beş. Bi ser me de hatine tofan û bextên direş. Mixabin rewşa me hêj, hejar û xav û xam e. Rizgar nebe ev civak, jiyan bo me heram e. Hindek ji me bavê wan wekî zinar û lat in. Mal û milkên wan pir e, xwedî kar û xebat in. Feyde nekir mal û milk van ciwanên şehlewend, biryara şoreşê dan vemaliştin zend û bend. Me zanîngehên bilind hemû di cih de hiştin. Keyf û eşq û evînî me tev di dil de kuştin. Me jî evîndarên xwe gelek di mal de hêland. Em derketin ji tora nazdar û gerdenkêlan. Me desmala evînê girt rûyê nazenînan, em bûne evîndarê van zozan û tanînan. Me biryarek mezin da bi ehd û peyman û soz, ji ber wê me daye pey vê doz û xeta pîroz. Evîna herî mezin ji bo me Kurdistan e. Hem dayik û bav e hem zanko û divistan e. Li dilê Kurdistanê em ê ala xwe rakin, ta nefesa dawî em terka xaka xwe nakin. Dijminê me xwînrêj e, bêbext e hem nemerd e, ev tevger wê tu car dev ji vê xakê neberde. Turan in welatê me kirîn talan û wêran dest danîne wan li ser mircan û zîv û zêran. Sedan sal e em û ev xwînmij dijminê hev in, ji xeta berxwedanê divê em dernekevin. Ger ew qesr û malên me bidin ber tang û topan, wargehên me yên pîroz bikin wêran û xopan. Bi hezaran bikevin kuştî û term û kelaş, em ê ji qada cengê tu carî xwe nedin paş. Rengê hevalê rênas dibe mînanî heyvê. Li van xortan binêre navberê nada peyvê. Peyvên hevalê rênas hingî xweş û lihev in, bi giştî guhdar in tev hevalên nû û kev in. Disincire dilê wan mînanî agir û pel, ji ber felsefa rênas dimînin şaş û methel. Pênc rojan bi vî rengî dimeşe ev perwerde. Lê ji hevalan ti kes naxwaze dev jê berde. Her ku guhdarî dikin bi ciwanan xweş dibe, reng û dêmê wan mîna qevdegulan geş dibe. Her kes dibe heyranê terzê hevalê Rênas. Gerîlla pir şadib in, jê re dikin sed sipas. Dîsa hevalê Rênas berdewamî dibêje, Perwerde her dem wiha berfira û dirêj e. Berî ku em perwerda xwe bidin xilaskirin, pêwîst e hevalên nû tev xwe bidin naskirin. Bila navê xwe bêjin hem di gel helwesta xwe, bi kurtayî çend peyvan ji doz û mebesta xwe. Şaxên rojê zer dibin êdî ber êvar e dem. Mestan dibin şitl û şax nesrîn û terh û kelem. Bayek hênik radibe xweza ketiye semayê. Ji bilî dengê kewan li bilindiyan nayê. Tava êvarê dide ser beroj û baniyan. Ji dûr ve tê mişîna dengê çemûkaniyan. Sihê xwe nû berdaye ser nizar û newalan, bêdengiyê ketiye nav hogir û hevalan. Heval tev rûniştî ne, kesek ji wan deng nake, hemû li bendê ne ka wêkî destê xwe rake. Yê pêşî Evdirehman radibe dest hildide, kulma rastî dişdîne li qefesa dil dide. Ji hişê wî xiyalên kevn hemû difirin, fik û ramanên nûjen şûna wan dadigirin. Dinêre li hevalan bi tarzek ji xwe bawer, ji sekna wî diyar e, wek bazê hildayî per. Di serî de dibêje navê min Evrehman e, paşnavê nasnameya min bi tirkî Deyan e. Karê me koçerî ye li Zozan û Deştûwar. Ta şazdeh salî jî min nedîtibûn ti bajar. Ez rojekê tenê jî neçûme dibistanê. Min ne dizanî tiştek ser Kurd û Kurdistanê. Mijara xak û welat ewqasî ne li pêş bû. Bindestîya Kurdan jî ne gelekî balkêş bû. Lê em ji cendirmên Tirk ji berê ve aciz in. Dema behsa wan dibe destên me ditewizin. Hingî bav û kalên me çîrokên wan gotine, wan pir caran kezeb û mêlak li me sotine. Digotin me bidîta dewsa lingê cendirman em bi paş ve direvîn me dihişt barê xurman. Em koçber niha jî pir ji cendirman ditirsin. Çîrokên van bêbavan ji kalên me bipirsin. Her li ber koçeran bû deşt û zozan û berî, ji hezaran koçeran yekî dikir leşkerî. Yê ku çend peyv dizanîn bi tirkî ew bira bû. Di nava êla me de wekî find û çira bû. Yên ku tirkî dizanîn ez nizanim ka çend in. Ji nav êlê wan tenê name bi tirkî dixwendin. Bav û kalên me bibûn xweyê mal û serwetê, lê têkilî qet nebû ti car digel dewletê. Dibêjin yekî koçer diçe bo leşkeriyê. Piştî ku sondeyê dixwe dibe yê baweriyê. Bo tevgera leşkerî çend rojan diçin Çolê, çadirên xwe vedidin li girê Rasergolê. Hevalî wî dibêje ez ê çadirê xwe şkim, cihê razana me jî da ji hevdu dabeşkim. Tu jî here ji golê avê vîne ji me re, mijûl nebe dirê de, bextê te me zû were. Hevalê wî pizmamê wî ye, ew jî koçer e. Dibêje wî de bila dest davêje metare. Cihekî têrgîya ye, tev bi qirş û gelaş e. Alî yek daristan e, yê din kendal û kaş e. Dikeve rê dimeşe, hişê wî diçe welat. Têne bîra wî deşt û zozan û birc û kelat. Bîranîn lê kom dibin dibêje ax koçerî, ka ew mêrg û terazin, terş û talan û kerî. Xweş dimeşe, ketiye nav raman û xeyalan, wek li koçeriyê ve here nav kon û malan. Nêzîkî avê dibe li dora xwe dinêre. Dengek wekî tirkî tê, dibêje ev nexêr e. Eger tu stûkura wî li ser devê bivirkî nikare biaxive yek gotinê bi tirkî. Pêş ve diçe dinêre şaş dimîne yê koçer. Dibîne li ber golê vane bi sedan leşker. Hin ji wan ser piyan in hinek jê rûniştîne. Hin bi çek û tiving in milê wan hilmiştîne. Hema zû di fitile bi paş xwe ve direve. Çend caran jî ji tirsa di revê de dikeve. Pêşî lê dibin kendal, kortik û çal û zevî. Bi paş xwe ve dihêle talan û şirt û devî. Mînanî wî kavirê veqetayî ji birê zû tê cem hevalê xwe yê li binê çadirî. Hevalî wî dibêje te çima ne anî av? Ma di rê de danîbûn şaqol û xefik û dav. Ma dibe ku ti rêya çûna golê dernexist. Ka bêje çi qewmî ye ey hevalê kembersist. Xêr e bi te ketiye bên çikîn û hilehil, şikestibin wek li te per û bask û çeng û mil. Dibêje ma çi bêjim ez ji te re vê gavê, ji min re tu qet neke behsa anîna avê. Kuro em ji dîtina rêya Golê bigerin. Li ser Golê bi sedan cendirme û leşker in. Gelo ma qey ev leşker hemû yê Stenbolê ye? Artêşa Elî Osman tev li ber vê golê ye. Hevalê wî dibêje ka tu li xwe binêre, tu bi xwe jî leşker î, vê dibêjî ji kê re? Nû ka li xwe dinêre, dikene û dibe wey, bawer bike min digot ez hê li walêtim qey. Ji ecêb re birûsk ji nav çavê wî vedide, her du destan radike, hişk li çoka xwe dide. Xilas nabin çîrokên me û yên Roma terez. Hê di dilê me de ye ew hêrs û kîn û xerez. Heval hemû guhdar in li ser vê kul û kelê, tev dikenin bi hev re bi vê kurte meselê. Terzê axiftina wî li hevalan pir xweş e. Xortekî pir ciwan e, delal û hemrûgeş e. Heval li bendêne ka ev rehman wê çi bêje. Ew jî berdewam dike van gotinan dirêje. Gelî hevalên hêja, têkoşer û pirdelal, pêwîst e ez bêjim çend peyv û gotinên zelal. Ev cara yekê ye min ji ser xwe hildaye şerm, li himberî hevalan diaxivim dil bi germ. Di nav me de digotin di civatan de nelivin. Dera mezin lê hebin her dem kêm biaxivin. Wekî ku diyar dibe bêdengmayîn sistiye. Yê bêdeng di helwesta xwe de ew nivistiye. Em neçûn dibistanê lê çanda koçeriyê em li ser lingan hiştin ji vir heta beriyê. Edetên me resen in, pir kevnar û esas in, dûr in ji pişaftinê zargotinên me xas in. Nexwendiye min dîrok, tiştekî jê nizanim, lê çerxa vê cîhanê min pir dixwest bizanim. Ka gelo çi qewmî ye li vê cîhana bêbext, talan û şer û kuştin, zulm û pêsorî û zext? Mixabin zanayên me ji me re nedigotin. Ne li sûk û ne li şar ev ne dihat firotin. Digotin pirsa kurdî nekin gelek xeter e, bi vî karî ve ti car nayên qet mal û pere. Kurdperwerî dijwar e, mîna pêta agir e, hêza ti kesî nîne xwe li hin ve ragire. Şêx û mela jî rastî bo me neanîn ziman, di nava wan de hebû fikar û tirs û guman. Ne didan tanişta hev ol û welatperwerî, ne digotin ev ne bin xeta me naçe serî. Sofiyên me jî pir in her bi tezbîh û xişt in, ne xwendayên olê ne bi tilism û nivişt in. Sofiyan bo me digot ev mirovê haşêx e, ger bikî şaşiyekê wê çavê te dirêxe. Dema dihatin nav me em jî diçûn civatê. Çavê wan dima li ser sedeqe û zikatê. Giranî tenê didan selawat û nimêjan. Em jî li ber wan dibûn mîna evdal û gêjan. Me çi zanî dema me tinebe xak û welat, feyde nakin niyaz û sed tesbîh û selawat. Ne sebeh û êvaran, ne roj û ne bi şevê, mijara Kurdistanê ne dianîn rojevê. Nirxê neteweyî tev didane ber birekê, tev ji bo mêşinekê yan ber xwe kavirekê. Kesî nedikir behsa vê rewşa me ya kambax, êdî feyde nake qet feryad û nalîn û ax. Gelek caran me şervan didîtin li van çolan, doza wan di mejiyê me de nedihat kolan. Lê piştî vê perwerdeyê cîhan li min guherî. Ev rewşa me ya berê mixabin naçe serî. Vê hişmendiya gelhezî di serê min de nebû, niha di dilê min de derî yekî nû vebû. Erd û ezman biteqin, zinar û lat bihezin. Êdî welat û xak e, namûs û eşqa mezin. Madem ku we Kurdistan kiriye armanc û doz, ez jî hevalê we me, bi ehd û peyman û soz. Dilê min bûye volqan, mîna cobar û çem e, ta dilopa xwîna xwe ya dawî digel we me. Ji niha û pê ve ez, Şervanê Argekê me, ne Leyla û ne Şîrîn ez dildarê kekê me. Bo sînga Kurdistanê ez bikim meydan û qat, min divê navê min yê şoreşê bibe Ferhat. Piştî vê axiftina. Tijî babet û viyan heval li çapka dixin tev radibin ser piyan. Ji keyfan bazê eşqê ji dilê wan difire, rihê bawerî yê bi wêrekiyê distire. Rênaz dibêje piştî te da me peyman û soz, navê te pir hêja ye em li te dikin pîroz. Ciwanên din jî hemû yek bi yek tev radibin, bi vê biryara Ferhat gelekî dilşadibin. Dibêjin em jî li ser vê peyman û sozê ne bi dil û can em li pey rawanê vê dozê ne. Heval hemû bi hev re dîlanekê digirin ji ber keyf û coşa wan baz û başok difirin. Baz û başok difirin. xatir xwestin. Baskên rojê zer bûne şewqê daye berojan, dîmenek xweş girtiye xemla gul û bişkojan. Hêdî hêdî keriyên pêz dikişin ser delavan, belav dibin li çêrê li wan mêrg û pehnavan. Di herike ji çiyan bayek hênik û nûjen siruşt narîne mîna şehzadeyek dev li ken. Diaxivin bi hev re berpirsyar û fermandar ji bo birêketinê digirin ferman û biryar. Nexşerêyekê ji bo xwe dikin xet û hedef. Gerîlla ji hev û din diqetin di bin du rev. Ji bo xatirxwestinê li berpalê dibin rêz, bi destê hev digirin gelek bi eşq û hembêz. Çekên di destê xwe de bi qevda wan digirin, bi hevdûre dibêjin yan serkeftin yan mirin. Hacî Gurî û Ferhat ji hev û din diqetin. Hêviyên wan mînanî pêlên Ferat û Şat in. Li çavê hev dinêrin wekî mam û birazî. Şanaz û Dilşad dibin bi hestên serfirazî. Diyar dibe tarîtî gewr dibe rengê axî Refek berê xwe dide zozanên miks û şaxî Refa din jî dijor de xwe berdide xumarê Bi roj xwe vedişêrin şev dikevin rêbarê Ferhad jî tê bijartin dikeve nav vê refê Pîlana xwe datînin diçin ber bi hedefê. Hedef ew e di dema dehlo rez û bênderan zêde bikin ciwanan li Partiya Karkeran. Ferhat êdî dem bi dem xwe dide eniya pêş, di nava hevalan de dibe şervanek balkêş. Ji herêmên bohtanê heta xwe bavê xerza, dikeve çalakiyan bi sed awa û terza. Ew jî dikeve nava refa bazên perheşîn, geh li deşt û çiyan geh li zozan û fereşîn. Bi Ferhat re namîne tirs û westan û razan, perwaz dide seranser li serê birc û gazan. Dilê Ferhat ji hêrsa dijminî ditingije, di nava argekê de ew roj bi roj dipije.